Nyadi sehari tu aku ka nampung cerita Entu Nyumbuh ba renggat ke semilan belas. Nyadi ba renggat ke lapan belas hari nya kitai bela nemu Ranggi tu tadi enu udah nikal pulai baru ngagai bilik sida Bunsu Nyumbuh tu laban ati iya tu ka nanya keni chara ngidupka endu dara bunga tu tadi dah ngambi Iya tu tadi ulih nyeliahka ari sida entara bunsur nyumbuh enggau sida mensia tu enu majak belaya enu ka bebunuh pangan diri. Nyadi ba renggat kesenam belah tu tong enggau tampung nya alai kitai ke nemu keni chara tudah ulih kena iya nyeliahka ari sida tu ke majak belaya tu. Nya ngantuk diri gerah agi. Alai ke ninga randau kusung bunsu nyumbuh seduai indai indu. Amai te enda temu orang mih ranggi tu tadi. Duduk dugau-dugau kediri ba mua jalai bilik dapur. Laban ke buntau bai malam kemari. Nah entu bulih amai tinduk. Nyau pejam njelak ranggi dia. Maya tudah ngetat diri ngantuk. Dia indu indu bisi bejaku di enggau ranggi laban mata ke pejam. Ke narit ati ranggi meh tudah utai ti ke di sebut indu indu nya ngagai bunsu nyumbuh. Nyu njelak mata ranggi tu tari. Taja bai mata ngantuk. Tang laban ninga utai ke di sebut indu indu nya ke narit ati iya. Dia ya lu tera ni meh. Adi, ku indai endau. Pai endau. Minta ampun aku alai ke nanya ngenyit. Kemaya nuan ulih ngidupka anak tua endu dara bunga? Nyau tetengap amai ga ati aku tu ka meda senaya tubuh endu bejalai ngintu bilik tua tu. Puang amai pengidup tu pengudah endu ninggalka tua suba. Ku indai endau. Nyadi Bunsu Nyumbuh tu tendam munyi meh. Lama tu dah nadai mansut keleka jaku. Engka enda nemu keni ka nyau tanya enden tu. Nyau pengelama iya baru tu dah tuai nyau tanya enden tu tadi. Minta ampun aku enden tu. Ukai aku enggai ngidupka endu dara bunga. Tang utai dikena ngidupka endu dara bunga nya mar amat ka diulih. Enti nyema aku nurun ngiga utai nya, sigi antara dua aku tu, idup tauka mati laban utai nya dibun ukai orang sebarang. Tambah mega, bansa antu sigi ne antu. Diterima niki enggai menua alai utai nya disimpan, ku Bunsu Nyumbuh nyaubat indai endu. Nyadi indai endu nya nyau nadai daya agi mah ka nyaubat utai ku Bunsu Nyumbuh nya tadi. Sigi dalam ati iya, sigi nadai jalai agi ulih ngidupka seput endu dara bunga. Enti pia apai endu. Manah tuam. Mai kitai serumah ngintu mati endu dara bunga. Sigi nadai jalai meh kitai tu ulih ngidupka iya agi. Kasih aku meda tubuh endu dara bunga dun ka pia aja apai endu. Ku indai endu. Nama agi deh. Nyau nyabak meseduai melaki bini. Ngenang tudah penanggul seduai melaki bini tenda ti idup ke seput endo dara bunga tu tadi. Ranggi laban ke ninga randau seduai hari tadi. Taja mata pejam tang pending itu ninga nyau nchelak metudah ninga munyi. Seduai ke nyabak merung baka ukui. Pemuas seranggi nggila ulah seduai melaki bini. Dia ranggi lalu mutu ati deka nulung bunsu nyumbuh seduai indai endu. Ngiga utai ke ulah dikena ngidup ke seput endu dara bunga tu tadi dah. Nyadi kenu ke tusi cerita. Lalu dilepas ke ranggi meh tali kain mirah ke ditanchang iya ba pala nya. Jadi tayin kali mirah nya, nya ke engkerabun ke diberi Manan Jaban nya ngagai Ranggi tu tadi ngambi bala sida bunsu nyumbuh bela antu tu enda meda senayak tubuh Ranggi dah. Nama dah nyau ayan meh senayak tubuh Ranggi tu tadi. Maya tubuh Ranggi nya ayat dipeda mata, dia Bunsu nyumbuh seduai inda indu tu deka tekenyit meda bisi anak mensia tegi-tegi nisi seduai ke nyabak. Tenda mukai-mukai ku deh ai, lalu angkat Bunsu nyumbuh. Tak lalu nyekak Ranggi, lalu deh empaska iya ba meja dapur alai seduai ke makai tadi. Tenda juga bah. Lalu disintak iya duko ngimbai ke iya ke duduk tu tadi dah. Tak lalu ka pantap iya ranggi. Benda utai nyadi ke nya, dia ranggi lalu manjung madah ke diri datai ke iya laban deka nulung seduai. Ninga munyi nya laban mai ati ti ringat, dia bunsu nyumbuh lalu ka ngayun ke duko ti digenggam iya tu tadi dah. ka mantap pala ranggi. Nasib amat ga indah indu te sikal amai lalu ditanggap iya meh jari bunsu nyumbuh ke ngenggam duko nya tadi. Tang ranggi sigi enda rawan ati ga laban ba penemu iya semina mandau ke ditangkin iya aja ulih ngambi nyawa iya deh. Nyema dipantap bunsu nyumbuh tadi nadai meh nya ngasuh tubuh ranggi nya pedih. Nama nuan ngetanka aku indai endu? Tu mensia ke nyimpung lengan aku sehari nya. Alai aku nyadi ke tu. Peturun sida tu meh aku udah ngambi seput endu dara bunga. Ku Bungsu nyumbuh merak indai endu. Bendar diri ga indai endu tu ngetan ke jari Bungsu nyumbuh tu tadi. Mesa ni ga pengering indai endu enti dibanding enggau Bungsu nyumbuh. Iya ga tubuh amin. Iya ga tuai ga agi. Anang guai munuh iya nuan. Dinga dulu utai ke disebut mensia nya apai indu. Enda ninga nuan tadi iya madah kediri ka nulung tua. Tat ke dulu mun pemedih ati nuan nya ku indai indu ga nimbal bunsu nyumbuh anu ringat diri ga indai indu tu ka ngetan udah ranggi ninga ranggi tu madah ka nulung seduai. Lama diri ga tudah tuai tu merati mua mata ranggi. Nyau chinai-chinai mirah mata bunsu nyumbuh meda mua ranggi. Nyau belubang ga tudah bunsu nyumbuh tu ngeleka ke tubuh ranggi tu tadi. Nyau alah umbuk indai endu deh bunsu nyumbuh tu. Dia ranggi amai te matak seput dah ngetat kediri dichekap Bunsu nyubuh tadi. Iya ga dintak ke orang ba mija makai. Nasib endar ga bisi indai endu. Nagang Bunsu nyubuh tadi. Rangi pen lalu belubah. Nudok kediri. Seraya murah dada abai senda seput. Nyadi Bunsu nyubuh seduai indai endu tu. Lalu duduk meh nunga Rangi tu tadi. Duku agi semampai digenggam Bunsu nyubuh. dikena nyaga seduai melaki bini nangi ke ranggi tu datai dia ka munduh seduai. Anak, nama utai ka ditulung nuan ngagai kami? Nama tuju nuan datai kitu? ku tanya indai endu. Manah diri ga indai endu tu amat nadai kasah jaku iya ngagai ranggi taja iya nemu sida ranggi tu mah ti udah munuh anak iya. Ibu, dulu aku minta ampun ngagai seduai. Aku tu meh dikengau orang ranggi. Aku sigi ari kemari udah diau enggau seduai ditu. Tu engkerabun dikena aku alai kita nadai meda senayak tubah ku Ayan. Nyadi semua randau seduai udah didinga aku senentang seduai ti ka ngidup ke siput endu dara bunga. Pagi tadi udah ga aku ngelawa ngelangkau ba ujung bilik din alai seduai nepu tubuh endu dara bunga. Nyadi aku ka nulung seduai ka ngidupka endu dara bunga. Tang nya mah aku enda nemu ke ni chara iya. Nya alai aku ngayan diri laban deka nanya seduai ke ni chara ke ngidupka. Seput endo dara bunga. Ko Ranggi nerang diri tuju tudah kia. Nyadi senentang tuju iya ka ngiga pengelemi sida entu nyumbah tu nadai meh ditusi nya. Nangi ke tudah tuai dibunuh bunsu nyumbah enti nusi utai nya deh. Nama nuan ka ngidup ke endo dara bunga. Nya ukai bisi kaul enggau nuan anak mensia. Aku empu ulih ngiga utai dikena ngidup ke seput anak aku empu, ku saut Bunsu Nyumbuh sumung diri ke Bunsu Nyumbuh tu tadi. Taja iya empu nadai daya ka ngidupka Endok Dara Bunga, tang madahka diri ulih ngidupka anak iya empu. Hai apai endo, tuan nadai daya agi ulih ngidupka endo dara bunga. Anang nuan majak madah diri ulih ngidup endo dara bunga. Chukup merinsa udah, tubuh anak tuan nya dilengka pia aja, nadai diintu ke mati, ku indai endo nyaut Bunsu Nyumbuh. Nama agi deh, nyau nuduk diri meh. Bunsu nyu umbuh enda tesaut ke jaku ti mal dai endau. Nyadi lengka ke aku nangka tu tolong mah. Nyadi ila aku nampung ke keni sida tau. Amat bisi chara kini kena ngidup ke seput endu dara bunga tu. Sanggup kena ranggi tu. Ka ngiga utai nya ke dikena ke ngidup. Seput endu dara bunga. Nyadi lengka ka aku nangka tu dulu bala menyadi ila aku nampung ba renggat ka dua puluh. Keni keni ranggi tu tadi sanggup ke enda iya nurun ngiga utai nya dah.